Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, mir Pirate begréissen dann och haut den Echange mam President Selenskyj, well, wéi eise Chamberspresident dat virdru gesot huet, et war en historesche Moment. En historesche Moment, well et eeben net üblech ass, glécklecherweis net üblech ass, datt Staatschefen a Krichssituatiounen sech un d'Chamber wenden. All Dag wann ech doheem zu dir erakommen, kucken ech als alleréischt op e Produit aus der Ukrain. Dat ass eng grouss hëlze Weltkaart vun enger klenger ukrainescher Start-Up, déi zu engem vun den éischten Affer vun dësem sënnlose Krich gezielt huet. Dat ass eng Weltkaart, op där d'Krim ganz kloer zur Ukrain gehéiert. En Rappell all Dag wann ech zu dir erakommen, sech fir d'Integritéit vun der Ukrain anzesetzen an domadder am Géigesaz zu mengen zwee Virriedner net hei an der lëtzebuergescher Chamber um Räisbriet wëllen ze entscheeden, wéi d'Ukrainer hiert Land sollen opdeelen oder och net. Dat erënnert mech dann awer e bëssen un déi al Gutsherrenaart oder e Weltenführer, déi do um wäisse Pabeier Linnen op Kaarte gezunn hunn an decidéiert hunn, wéi een Deel vun der Äerd da lo weem soll gehéieren. Mee ech hat wierklech geduet, mir wären aus deenen Zäiten eraus, wou mat Blutt Grenzen nei gezu ginn a wou mer international Regeln hätte fir Grenzen ze zéien. Mee manifestement huet den Här Putin an dann och leider verschidde Riednerinnen a Riedner heibannen dat nach net verstanen. Als Deel vun der Chamber-Delegatioun, déi dës Woch op der parlamentarescher Versammlung vun der NATO zu Vilnius war, hat ech dës Woch schonns eng Kéier d'Geleegenheet, fir mat mengen ukrainesche Kolleegen, dem Yegor Zhernyev an dem Galina Mikhailyuk, auszetauschen. Ech hunn hinnen all eis Solidaritéit an Ënnerstëtzung zougeséchert, an dat widderhuelen ech och hei nach eng Kéier. Mir ënnerstëtzen all Efforte fir dëse Krich ze beenden an natierlech och d'Demande vun der Ukrain der EU kënne bäizetrieden. Et ass wichteg, datt mir iwwert de Krich schwätzen, iwwer wiertschaftlech Strategië fir international Drock opzebauen, iwwer Embargoen a jo och iwwer Waffeliwwerungen. Dat hu mer haut jo schonns e puer Mol gemaach a mir wäerten dat sécher och nach weiderhi maachen. Mee et ass och wichteg, datt mer déi ganz konkret Mënschen an hir eenzel Schicksaler bei all deem net vergiessen an d'Zwischemënschlechkeet héich halen. Doru sinn ech da bei der Versammlung zu Vilnius och nach enker erënnert ginn, wéi d'Galina, d'ukrainesch Deputéiert, als éischt op mech zoukomm an als alleréischt net wollt mat mer iwwert de Krich schwätzen, mee doriwwer, ob et mengem Meedche géif gutt goen. Ech hunn dat. immens vill Gréisst fonnt, datt grad hatt, wat selwer seng Famill am Bunker sëtzen hat, sech als éischt ëm d'Wuelbefanne vun anere gefrot huet. Dat ass, mengen ech, eppes, wat mer net däerfe verléieren. A mir mussen eis ëmmer bewosst sinn, datt et eben e Krich ass, net zwëschent abstrakte Staaten, mee e Krich, wou Leit wéi mir an dir, alleguerten dovunner betraff sinn, am Alldag leiden. A wa mer da Fotoe gesinn, wou Kanner, wou ganz Kannerklinicken a Bunkere musse verluecht ginn, op Decken, Baby'en op d'Welt kommen, a Situatiounen, déi kee sech vun eis wëllt virstellen, da kommen engem, mengen ech, zu Recht d'Tréinen. Et ass eng Situatioun, déi engem net einfach esou aus dem Kapp geet, eng Situatioun, wou een eebe grad sech och muss d'Fro stellen, Schwätze mer nach iwwer abstrakt Grenzen, iwwer e Fridden, dee mer musse kréien, oder schwätze mer doriwwer, datt mer sech, den Ukrainer, mussen all Ënnerstëtzung zoukomme loossen, déi se hunn, well et sinn net. Déi aarm Russen, déi do géint hire Wëllen an der Ukrain e bemol parachutéiert goufen. Nee, et ass den Här Putin, dee ganz bewosst Zaldoten an d'Ukrain geschéckt huet, fir genau dëst Leed ze produzéieren. An dat muss ee soen. Et geet hei ëm Mënschen, déi eis Hëllef brauchen an deene mir eis Hëllef och mussen zoukomme loossen. Mir Piraten hunn dofir an der Vergaangenheet all Mesure vun der Regierung ënnerstëtzt, fir d'Ukrain mat militäreschem Material ze versuergen, an ënnerstëtzen och déi rezent Approche vun der EU, mam sechste Sanktiounspak en Ueleg-Embargo ze lancéieren. Eng Eenegung op eng Reduzéierung vun den Uelegimporter aus Russland an d'EU ëm 90 Prozent bis zum Enn vum Joer, dat wier schonn e grousse Schratt. A mir hoffen, datt dëse Schratt dann wäert kënne gemaach ginn an datt d'Ambassadeuren hoffentlech haut hei zu Lëtzebuerg kënnen d'Ënnerschrëft ënnert deen Text setzen an datt mer eben net Geisel geholl gi vun engem Här Orban, dee gouf jo haut schonn zitéiert, deen op eemol wëllt e Chefpropagandist vum Putin schützen. Mee natierlech wier d'Ofhängegkeet vu Russland um Niveau vun der Energie eleng mat engem Ueleg-Embargo nach net vum Dësch. De kriddelegste Punkt, d'Fro, wéi eng Versuergung vun der EU mat Gas ouni Russland méiglech kéint sinn, bleift weiderhin oppen. Schliisslech hunn d'Regierungscheffe kloer gemaach, datt de Gas-Embargo nach net esou séier en Thema wäert sinn. Et ass zwar schonn eppes geschitt, mee mir Piraten appelléieren nach eng Kéier drun, datt ee sech net däerf op de Lorbeeren ausrouen an datt mer weider mussen denken, weider konsequent mussen agéieren. Mir hunn d'Moyene fir ze hëllefen a mir mussen se dofir och notzen, fir se eisen ukrainesche Verbündeten, an dat si se, zur Verfügung ze stellen, fir datt si dem russeschen Aggresseur weiderhin d'Stier kënne bidden. Mir Pirate stinn dofir och hannert engem vollstännege Gasembargo a bedaueren zudéifst, datt dësen an noer Zukunft keen Thema wäert sinn. Mee trotzdeem biede mir natierlech de Premier eis staark Positioun bei de nächste Verhandlungen ze vertrieden, och wann e keng Motioun dozou wéilt, wéi en dat jo hei an der Chamber scho kloer gemaach huet. Et ass nämlech esou, an dat ass e Fakt, Europa huet d'Energietransitioun verschlof a während där Zäit Milliarden a Milliarden un Euroen an d'Hänn vun autokratesche Staaten an hire Muechthaber gedréckt. Domat gouf de Klimaschutz vernoléissegt an eng enorm energeetesch Ofhängegkeet toleréiert, déi eis elo op de Kapp fält. Eist Zil muss et si Russland ze weisen, datt mir dëse grausame militäreschen Ugrëff op d'Schäerfsten veruerteelen an net einfach kënnen toleréieren oder nokucken. Dofir mussen d'Regierungschef vun der EU un engem Strang zéien, un engem! a wäitreechend Embargoen a Sanktiounen duerchsetzen, an ech hoffen, datt d'Ambassaden dat haut dann hikréien. A jo, natierlech kascht dat eppes, mee wa mer heifir keng Ressourcë mobiliséiere wëllen, da muss ee sech awer froen, firwat dann? Mir stinn den Ament virun enormen Erausfuerderungen, déi et kollektiv unzegoe gëllt. An déi net nëmme politesch Riede brauchen, mee d'Investitiounen. Dem Putin säin Ugrëff op d'Ukrain, dee wéi de President Selenskyj eis haut nach eemol an d'Gediechtnis geruff huet, scho vill méi laang geet wéi den aktuelle Krich säit dem 24. Februar, war och en Ugrëff op Europa, en Ugrëff op d'Demokratie an op fräiheetlech Wäerter. Mee amplaz eis dovu schwächen ze loossen, kënne mer och gestäerkt aus dëser Situatioun erausgoen. Wa mer eis aktuell Lag dann als Ureiz verstinn, fir endlech déi Investitiounen an erneierbar Energien ze maachen, déi et schonn esou laang bräicht, fir laangfristeg d'Onofhängegkeet an d'Klimaneutralitéit vun der EU ze garantéieren. All Investitioun, déi eis haut onofhängeg vu russeschen Energien mécht, ass eng Investitioun, déi zugläich der Ukrain, mee och eis selwer zegutt kënnt. An iwwert d'Iessenssituatioun an iwwert de Risk vun enger Famine muss ech guer net eréischt schwätzen, dat gouf och scho gemaach. Wat mer do brauchen, ass eng ganz pragmatesch Léisung. Mir mussen déi Kären aus der Ukrain erauskréien. Mir mussen dofir suergen, datt internationaalt Recht respektéiert gëtt, datt freedom of navigation och am Schwaarze Mier ka stattfannen, well wa mer eis drop verloossen, datt dat mat der Bunn geschitt, da verhéngeren dëst Joer, 30 bis 40 Millioune Mënschen op dëser Äerd, 30 bis 40 Millioune weider Affer vun engem Krich, dee ganz eleng de Vladimir Putin ze veräntwerten huet. An dat däerfe mer net zouloossen. Do musse mer eis asetzen. An dofir muss den Hafe vun Odessa opgoen, fir den Export vun deene wichtege Nahrungsmëttel. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, wéi ech déi leschte Kéier an der Ukrain war, an dorunner denken ech awer an der Lescht ëmmer erëm, wann ech Biller vu Kiew gesinn, sinn ech engem weltoppenen, frëndlechen a virun allem engem ganz oppenhäerzege Staat begéint, deen eng gréisstendeels fonctionnéierend Demokratie huet. Wann een elo gesäit, wéi dëst Land a seng Mënschen Krichsverbriechen an Zerstéierung ausgesat sinn, dann dierf een net ewech kucken. Dowéinst si mir Piraten haut immens stolz drop, datt d'Chamber decidéiert hat, de President Selenskyj anzelueden an him an eisem héijen Haus d'Wuert ze ginn. Mat senger Ried huet hien eis all nees drun erënnert, datt d'Fräiheet an d'Recht op Selbstbestëmmung eis europäesch Valeuren, a jo, och e Stéck wäit, europäesch Zukunft aktuell an der Ukrain verteidegt ginn. An dëse schwéieren Effort gëllt et, bis op Weideres mat allen eis zur Verfügung stoende Mëttelen ze ënnerstëtzen, fir datt och d'Ukrainerinnen an d'Ukrainer, esou wéi de President Selenskyj et sot, kënne bleiwen, wat se sinn, fräi an onofhängeg. Merci. Slava Ukraini!